Yym felly dyn ni yma heddiw yy a ma' pawb wedi bod mor gefnogol a chroesawgar, mae'n anhygoel deud y gwir, a dyn ni yma eto fo- ef- eto fory. Yym a o'n i jyst yn siarad am yn profiadau yn y Pabell y Dysgwyr am ryw awr, yym am yr hyn oedd wedi digwydd allan yn yr Ewros a'r ag a oddi ar y cae a dyn ni wedi gwneud cwpl o nosweithiau yn yr hen lyfrgell yng Nghaerdydd yym a mae'n grêt gallu gallu neud o achos dwi'n gwybod fod rhaid i bethau symud ymlaen ond hefyd Allwch chi ddim anwybyddu be ddigwyddodd yn ystod yr haf, oedd o'n brofiad unigryw i i bob un ohonon ni, dwi'n meddwl. A be fydd eich neges chi ar llwyfan yr Eisteddfod heddi te? Yn syml, diolch, dwi'm yn credu fod Yym, pe chi allan, o'n i efo'n gilydd am 47 o ddiwrnodiau allan yn naill ai Portugal, Sweden neu Ffrainc, a chi mewn rhyw fath o bybl, chi'n gwybod am y gefnogaeth pe chi yne, achos chi'n gweld y, y, y wal goch oedd yn Bordeaux, yn Toulouse a'r holl a chi'n cael y negeseuon o gartre a chi'n gweld y ffilmie ag a'r a'r negeseuon a'r trydar ond tan fo chi yne chi m- chi methu gwerthfawrogi fo a ddaru ni werthfawrogi fo'n llwyr pan nawn ni gyrre nôl a'r croeso yng Nghaerdydd ag ers hynny ma' pawb 'di bod mor garedig a jyst o' rywun yn gallu teimlo ryw fath o falchder fod rhywun wedi chware rhan bach mewn grŵp o garfan ath allan i Ffrainc a 'di roi gymaint o bleser i gymaint o bobl yng Nghymru a dim ond ers dod yn ôl fo' ni wedi sylweddoli hynny. Felly dwi'n credu fod pobl eisiau diolch i ni am hynny ond hefyd dwi'n credu mae'n gyfle i ni jyst ddiolch i bawb arall am am y gefnogaeth pryd mae yn Ffrainc neu neu fan hyn a hyd yn oed bobl falle sydd â ddim diddordeb mewn pêl-droed ond mae gennyn nhw ddiddordeb yn eu gwlad. A ma' 'na dipyn o sôn wedi bod yym rai ynglŷn â peidio â anrhyddeddu rhai o'r tîm... Ie ie. ...bêl-droed yym ydi hwn yn anffodus be' be' newch chi o hynny? Yym.
O ran y y Cymdeithas Bêl-droed a'r Steddfod ma'r berthynas wedi bod yn ffantastig erioed. Fi'n cawso'n gwahodd yn rhai blynyddodd nôl yn Steddfod Wrecsam i gyhoeddi carfan ar gyfer Heb Awstralia fel Gary Speed yn reolwr naturiol o'n i'n arwain y peth trwy gyfrwng y Gymraeg ond oedd y gynadledd yn Saesneg achos natur y cwestiynau a'r wasg oedd yna. Wnaethon ni'r un peth yn Steddfod Bro Morgannwg efo Chris Coleman cyn gêm gyfeillgar yn mis Awst yn erbyn Gweriniaeth Iwerddon. Ers hynny, dan ni ddim yn chwarae gemau cyfeillgar ym mis Awst, felly does 'na ddim cynhadledd fel petai. Felly, ond ar ni gael gwahoddiad yma, ni'n cael gwahoddiad bob blwyddyn um, uh, i, i, i ddod yma prynu i arddangos, oedd yr ymddiriedolaeth yma dydd Sadwrn, a maen nhw yma dydd Sadwrn nesaf yn hyfforddi peldroed. Yym, felly sim problem 'di bod efo'r Eisteddfod. A oedd enwebiadau efo fewn pryd chwefror, felly dwi'n credu fod neb wedi disgwyl ddim byd. A o ran natur y garfan, o'n i'n dweud bod beth bynnag ydy'r sefyllfa, dwi'n yn credu fydde'r garfan i hunain naill ai eisiau fod pawb yn ymwneud, neu dyn nhw eisiau rhaniadau. A dwi'n yn credu fod o'n fel soniais i pnawn ma. Jyst diolch, dyna'r cwbl sy angen, does dim angen seremoni ac anrhyddeddu ac yn y blaen, jyst jyst diolch a hyd yn oed pe bai hynny'n digwydd, bydde'r chwaraewyr methu bod yn bresennol achos adeg yma'r flwyddyn maen nhw gyda'r yym gyda'r yy gyda'r clybiau. A dwi'n credu cwbl sy' 'di digwydd, do'n i'm yn y cyfweliad na'm byd, ond bod rhywun yn gofyn i'r archdderwydd be' am anrhyddeddu'r chwaraewyr a fod o'n datgelu wel dyw e ddim yn siŵr iawn sut allen ni neu' hynny, gyda'r orsedd gan nad ydyn nhw i gyd yn siarad Cymraeg. Rhywbeth gwbl naturiol fyswn i'n tybio iddo fo ei ddeud beth bynnag pan ma' pan ma' rhywun yn gofyn i chi fel yna. Felly ar ôl un y cwestiwn os o'n i'n meddwl os oedd unrhyw enwebiadau mynd i fod, fydde fo flwyddyn nesa'n Sir Fôn ar rywun fel Osian sydd o'r Sir Fôn. O'r Sir Fôn. Dwi'm yn credu fod neb wedi disgwyl Unrhyw beth tan i ni weld y stori'n datblygu yn y papurau diwrnod o blaen? Wel, mae Ian Gwyn Hughes a finna'n falch o fod yma am y, am y diwrnod. Da ni wedi bod yn maes da, yn barod a gwneud ambell i, i beth arall. Tra da ni yma wedi cael gwahoddiad i wneud ambell i beth ac wrth gwrs mae'r gwahoddiad wedi dod i fynd ar y llwyfan y prynhawn yma. I dderbyn y gydnabyddiaeth yna o be wnaeth y tîm cenedlaethol, wrth gwrs, rhan fechan o hwnnw ydy Ian Gwyn a finna mewn gwirionedd. Um, ond uh, tra bod ni yn gallu bod yn bresennol yna, wrth gwrs, mi fydd yn fraint i ni fod yn derbyn y, y diolch yna, ac yn sicr mi fydda ni'n mynd â'r neges yna yn ôl i bawb arall yn y gymdeithas ac i'r chwaraewyr i gyd.